Mae Lisa mynd â ni ar bicnic. A bicnic tipyn bach yn wahanol, Lisa. Picnic, odi, picnic bach posh wedwn ni. Picnic posh, reit. Mae'n swnio'n posh.
Um, salad niçoise, felly, uh, sef salad tuna. A mae 'da fi doi fath o tuna fan hyn, un sy'n ddrud a un sy'n weddol rhad a yn gyfarwydd i bawb, sef y tin tuna. Reit. Ond dyma beth mae'n disgwyl fel Os chi'n mynd i ole o'r o o'r dyn pysgod yn y siop, dyma beth fydd gyda chi, sef yr sam- yr, nag yw'r salmon, yr tuna stick. Nawr ma' un o reina'n costi ryw bum punt, so mae yn... Ma'n itha drud yndyw e? ...ma' fe yn un drud, 'na pham fi'n gweud pump, ma' fe yn un drud, ond ma' digon rhwydd neud e gyda un tin hefyd, ond fi jyst moyn dangos y ddou ffordd i chi. Reit, ok. Yym, so beth dwi 'di neud fan 'yn, a be' sy'n neis, a fi 'di neud yn cymaint o withe yn ddiweddar, yym defnyddio gweddillion, sy- a mae'n bwysig, ma' cost popeth yn mynd lan mor m- mor gloi ar hyn o bryd, felly, ch'mod, fi'n defnyddio'r pethau sy 'da fi fan hyn. Ma' ma' 'da fi yr asparagus 'ma dros ben ers neithiwr, a dyw 'na ddim yn draddodiadol mewn salad niçoise, ond pam lai, os dyw e gyda chi, dodwch e miwn. Yym, a fi wedi berwi peth o'r yym y ffa gwyrdd 'ma, ond wrth gwrs, gallai fod rheina gyda chi ar ôl cino Dydd Sul, neu unrhyw ffa y tro, neu hyd yn oed pys neu mange tout neu ch'mod y sugar snappies, unrhyw rhai o rheina y tro yn iawn. So ti'n gallu rhoi unrhyw beth mewn mewn geiriau eraill? I fod yn onest, odych.
Bydde fe... fydd e ddim yn salad niçoise go iawn, ond pa ots ti. Felly, fi'n mynd i ddod i'r gwres lan fan hyn nawr, um, a 'to, galle... fi 'di berwi rhein yn... jyst ar gyfer wneud hyn, ond gallech chi ddefnyddio y'ch sbarion chi 'to, ch'mod, a- a- o- o- o'r cyfnod i Sul, yym, sef jyst tato wedi berwi. T'mo' beth o'dd e'n syniad falle t'mo' bo' ti'n neud mwy na seashore arnat ti ar gyfer y Ie. Dydd Sul a wedyn ma' n'w 'da ti ar gyfer dy bicnic wedyn yndyn n'w? Yn bendant achos wedyn wrth gwrs chi'n berwi yr un sosban o o dato achos os chi'n fod berwi fe ddwywaith mae'n c- mae'n ma' ma'r cost yn myn' lawr a hefyd fi'n wnest di sôn gynne ti 'di dod i'r ŵyl i miwn gyda n'w. Odw fi 'di berwi ŵyl ar gyfer neud y salad 'ma. A ddod â ti fe miwn gyda'r tato. Pam lai? Wel pam ddim yndyfe? Ma'r dŵr yn berwi. Ie. Ma' ch'mod ma' popeth sy myn' i yy unryw facteria mewn fynna yn myn' i ga'l 'i ladd felly dwi'm yn gwel' problem yn neud 'na. Safio dŵr, safio nwy, ni lico wnna yndw? Yn gwmws. Reit oce. Yym ma'r stecen hyn yy yn myn' miwn i ffrympan twym so- yy yy frying pan twym a chi jyst yn 'i goginio fe am ddwy tair munud bob ochor fel petai chi'n ffrio darn o salmon. Ie chi'n gallu bita fe yn amrwd os ych chi moyn yndych chi ond mae'n well cwcan tipyn bach. Odych a hefyd chi'n gallu, mae gwmws fel stecyn arferol chi'n gallu cael e'n rare, medium rare, well done, mae fe lan i chi fel chi'n lico fe. So fi'n gobeithio ar ych cyfer chi doi mae hwn yn rhyw fath o medium rare. Na fe sy'n da fi'n iawn yfe? Fi di neud hwnna o flan llaw achos mae fe'n neud tipyn o sŵn achos bod e'n sgito yn y sosban ac yn y blaen. So mae'r tato yn ffrio fan'na gyda fi. Fi jyst yn moyn rhoi, twymo nhw lan tipyn bach a rhoi tamed o liw iddyn nhw a hefyd yr ffa, pryd ma'n dod i'r rhein mewn, Gell rheina cael eu twymio mewn gyda'r tractor, falle jyst gellten nhw ar y top a fyddan nhw'n cael eu stemo ychydig fan'na. Felly, ti'n mynd i fwyta'r salad 'ma'n dwym neu sdim ots? Neu yn oer, does dim gwanieth. Reit, ocê. So, os chi'n mynd i fwyta fe gartre, allwch chi gael e fel pryd twym, a wedyn dyw e ddim yn teimlo fel salad o gwbl. Ma' hwn yn mynd i weud. Neu allwch chi gael e yn oer. Fi jyst yn rhoi s- golchad bach i'n ddwylo, achos ma'r tato a bach o fenyn a perlysie arnyn nhw, a ma' hwnna yn rwbeth 'to gellwch chi neud amser chi'n berwi nhw, Dodwch stoc falle miwn yn y dŵr, bach o halen sy'n arferol, ond mae'r stoc wedyn yn rhoi bach o flas i'r tato wrth bod nhw'n berwi. Mae'n neis bod ni 'di cyrraedd amser 'na'r flwyddyn yn dyw e le ni'n gallu dechrau bwyta pethe mwy ffresh a salads a... Ydi, ydi. ...lle pethe trwm. Beth dwi'n mynd i neud wedyn ten yw jyst yym unrhyw letysen sy gyda chi a fi jyst yn myn' i rhwygo hwn lan fel hyn a'i osod e yn y bowlen Yym, byddai'n... byddwn i'n bita ohono fe. Fi'n fel arfer yn neud hwn fel un salad mowr yng nghanol y bord, a wedyn gall pawb i helpu'i hunen. Reit. Os chi'n myn' mas am bicnic efo plant bach 'da chi, ffindiwch jaryn, potyn mowr. Hmm. Gwmws yr un peth, oce? So fi myn' i neud dou salad fyn 'yn yr un pryd. Yym, so ma'r letys yn myn' miwn fel 'na. Fi roi tymed bach o'r un fwy gole miwn fyn 'na. A wedyn fi myn' i ddod i yy, wel, fi myn' i ddod i'r tato a'r ffa miwn yn ei- mewn eiliad. Jyst roi sioea bach arall i'r rheina. A wedyn fi'n myn' i fyn' â'r stecken 'ma a fi'n myn' i jyst i dorri fe. Mae'n gall- mae yn cwmpo yn vicious withe, mae'n dibynnu ar y stecken. Felly dorri hwnna miwn i strydedi bach. Ma' hwn, wel mae 'di bod yn iste fynna am ryw ddwy tair munud hefyd, felly yym do's 'na ddim yn coch yn hwn, ond chi'n gallu weini fe â coch yn dangos. A wedyn beth fi myn' i neud yw jyst gosod peth o rhein dros y top fel 'na. Fi myn' i ddodi peth miwn yn y potyn ar gyfer yr salad i fyn' gyda ni. Ma de ti potyn gwydyr fynna ond alle ti iwso unrhyw beth t'mod yy plastic a clawr ar ei ben e t'mod. Ie yn bendant. Alle fe fyn' i yy t'mod fel rhan o o pryd o fwyd i fyn' i'r ysgol A hyd yn o'd ie yn gwmws i blant bach potyn bach ch'mod Ie. Fi'n gwbo mae'n myn' i fod yn anodd i ga'l y tato i gyd mewn fan 'na ond dyw'r plant bach ddim yn moyn lot o dato falle jyst un bach mewn fan 'na. Ond siŵr alle ti hwpo cwpwl mewn alle ti? i orffen wedyn yr yr yr yy olive 'ma fel 'na. Falle chydig o domatos. Os 'ych chi moyn gellwch chi to i dwymo rhein yn y pan jyst tamed bach falle i ga'l nw i blistro tamed bach a wedyn gosod rheina. Ww ma' nw'n d- dianc. Meddwl 'u unan o'n i ma' nw. Mewn fel 'na. Ww dyna ni.
A wedyn mater o jyst creu yr haenen 'ma a wedyn yr yr dressing ar y top. Anchovies nid ffefryn pawb fi'n gwbod Fi'n joio anchovies. Os 'ych chi'n torri nhw'n rili fân, dych chi ddim rili'n gwybod bod nhw 'na, ond ma' nhw yn creu dyfnder blas amazing. Ma' nhw'n rili, rili neis. Bach o arlleg mewn fynna. Ww, os galla i wasgu fe. Dyw e ddim yn moyn dod mas. Bach o arlleg mewn fynna. Bach o vinegar, cider vinegar neu'r balsamic, symud lan i chi. Bach o olew. Fi'n mynd i roi gwasgedd bach o lemwn i wneud e'n rili ffresh. Troiad bach i hwn, a ma' hwn wedyn yn mynd i fynd dros y cyfan. Felly, g- dodwn ni rhein nawr yr yr tiwna dros y top fel hyn. Dych chi ddod i peth mewn yn y potyn, neu fel wedes i, i'r plant, tamed bach o tiwna fel hyn mewn fanna. Bach o basil hefyd i wneud e yn hyfryd. Achos ti'n gwybod, mae lot o blant ddim yn licio pysgod, ond maen nhw'n licio tiwna. Hmm. Ydyn nhw, ti'n gwybod, mae ma, ma tiwna'n rhywbeth mae lot o blant yn licio, a falle yeah. rai nhw ddim yn sylweddoli bod e'n bysgod. Wel, na beth o'n i'n mynd i weid, sy'n credu bod nhw'n gwybod tyna beth yw e, bod yn hollol onest. So dyna ni, a dwi ddim yn rhoi dim i chi yn anffodus, felly